Сөекле пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям нур шәрифенә ирешсә иде. Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә кыямәт көннәрендә, мәхшәр мәйданнарында пәйгамбәребезнең биек шәфәгатьләренә ирешүне насыйп әйләсә иде. Гомерләребезне дә, Я Раббым, шушы шәфәгатькә лаеклы гамәлләр белән гыйбадәттә үткәрергә насыйп әйләсәң иде. Шулай ук дога-сәламнәребез пәйгамбәребезнен әһле бәйтенә, сәхабә кирамнарына, барча әнбия һәм мөрсәлимнәргә, кыямәткә чалырга изгелектә йөрүчеләрнең рух шәрифләренә, шулай ук һәрберебезнең мөселман кардәшләрем догам итеп ятучы Без дога тиешле булган әрвахларыбызга да ирешеп, алар да сөенеп, шатланып, бездән разый булып калсалар иде. Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә шушы Рамазан айларын гыйбадәттә үткәрергә насыйп әйләсен һәм иң мөһиме, иң төп гыйбадәтебез булган ураза гыйбадәтләрен кимчелексез үтәп чыгарга Аллаһ Тәгалә насыйп әйләсә иде һәм шулай ук Рамазан ае артында булган бөтен бәрәкәт фазыйләтләргә ирешүне насыйп әйләсен. Бу айны гыйбадәтләребез артса иде. Мөселман кардәшләрем, әйткәнебезчә, Рамазан ае гыйбадәт ае. Һәм иң беренче бу ураза гыйбадәте айы, аннан тыш та бу намаз уку айы. Һәм шуңа күрә мөселман кардәшләрем биш намаздан соң без инде бу айны өстәмә намазлар укыйбыз һәм беренче чиратта шушы Рамазан аена хас төнге намаз, тәрәвих намазы турында сүз бара. Биш намазыбызга кимчелек китермибез. Аннан тыш шуңа төнге намазларга игътибарлы булабыз. Шулай ук мөселман кардәшләрем уразадан тыш безнең өстебездә булган хаҗ гыйбадәте бар. Һәм кем инде өстәге фарыз хаҗны төшерде, мөмкинлеге бар икән, шулай ук бу айны хаҗ кылсан, монда шулай ук зур бәрәкәт бар. Монда икесе бергә катнаша. Син хаҗ да кыласын, хаҗ бәрәкәте бар. Мәккәгә барасын, Мәккә бәрәкәте бар. Шушы изге җирләр бәрәкәте бар, Рамазан аеның бәрәкәте бар. Монда бик зур хикмәт бар, мусульман кардәшләрем, һәм хәзерге заманда бу мөмкинлекләр бар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләм моңа чакырды. Ягъни Рамазан аенда умра хаҗы кылырга безне үзе чакырды. Әйтте, Рамазан аенда умра хаҗы кылыгыз, диде. Кем шушы Рамазан аенда умра хаҗы кылса, аның савабы, диде, минем белән зур хаҗ кылган хәтле савап була, диде. Ә без беләбез, пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәләмнең хаҗы үзе үк үзенчәлекле иде. Менә безнең җиде елга бер тапкыр Хаҗжул Әкбар дигән хаҗ бар. Нәрсә дигән сүз ул? Ягъни җиде елга бер тапкыр, җиде елдан соң безнең хаҗның төп гыйбадәте булган Арафатта басып тору көне җомга көненә туры килә. Ике бөек көн бер урында очраша. Һәм бу елны, мондый елларны хаҗның бәясе тагын да зуррак. Ягъни әҗир савабы зуррак. Һәм пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм үз гомерендә бер тапкыр зур хаҗ кылды сахабәләр белән, 120 мең сахаба белән. Һәм аның хаҗы шушы саваплы бөек хаҗ иде. Һәм ул вәгъдә кылды, кем Рамазан аенда умыр хаҗы кылса, савабы диде. Минем белән шушы зур хаҗ кылган хәтле савап диде. Шуңа күрә, мөселман кардәшләрем, шулай ук бу ай сәдака айы. Һәм шуңа күрә бу айда шундый бәрәкәт булу сәбәпле мөселманнар өстәрендә фарыз булган зәкәт сәдакасын шушы Рамазан аена туры китергәннәр. Ягъни ел саен бер елны бер ел үткәннән соң Рамазан аенда шушы зәкәтләрне исәпләп чыгара торган булганнар. Бу көнне инде Рамазанның бәрәкәте бар. Әҗир савабы арттырыла. Бер яктан өстәге фарызны төшерәсең, икенче яктан әҗир савабы бер, бер арттырыла. Бу айны бирү сәбәпле мискен фәкыйрьләрне сөендерә Рамазан аенда. Шуңа күрә мөселман кардәшләрем, бу ай гыйбадәт ае. Һәм әйткәнемчә мөселманнар бу айны шушы зәкәт сәдакаларын өстән төшергәннәр. Һәм инде моннан тышта сәдака бирүләрне арттырганнар. Юмартлыклары арткан. Мөселман кардәшләрем, менә Рамазан аенда шуна хәтле күп бәрәкәт бар, шуна хәтле күп гыйбадәт бар. Без әйттек, Аллаһ Тәгалә безгә дүрт гыйбадәт йөкләде. Алар бер-берсеннән аерылып тора. Мәсәлән, мал гыйбадәте булып тора зәкәт. Малны исәпләп, моның өчен бер төрле сыйфатлар кирәк. Юмартлык ниндидер, тәкъвалык кирәк, үзенә бер төрле сыйфатлар сорый, үзе бер аерым бер гамәл. Шулай ук хаҗ Хач э, матди яктан да безнең юмартлыкны да сорый һәм бу тән гыйбадәте дә булып тора. Намаз үзе бер гыйбадәт, ураза үзе бер гыйбадәт. Әйткәнемчә, төрле кешенең күңеленә төрле гыйбадәт туры килгән мөмкин. Мөмкинлегеннән чыгып, кемнедер акчасы бар, хач кылырга ярата, хачга йөри, умыр хаҗларына бара. Шушы гыйбадәт белән Аллаһның ризалыгына ирешә. Әлбәттә, кая калганына кимчелек китерми. Биш вакыт намазын укый, елга бер тапкыр уразасын тота һәм күп итеп хаҗга йөри. Беркем дә тыймый. Ул шушы юл белән Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә бара. Аның мөмкинлеге бар, сәламәтлеге бар, акчасы бар. Шушы шартларына туры килә. Кемдер э, шушы зәкатын түли, аннан соң инде байлыгы бар, ул шушы байлыгы белән Аллаһның ризалыгын эзли. Аңа Аллаһ Тәгалә шул байлыкны биргән. Ул зәкатын түләде, аннан тыш тормышында шушы э, күп сәдака тарату белән шөгыльләнә. Биш вакыт намазын укый, Бер елда уразасын тота, бер тапкыр хаҗга барып кайтты һәм сәдака бирү белән шөгыльләнә. Шуның белән ул җәннәт ишекләрен ача. Шулай бит. Кемдер инде мөселман кардәшләрем акчасы юк, мөмкинлеге юк. Но бик зур гыйбадәт. Бу ураза тота. Ураза тота, фарызны төшерде һәм башка айларны мөмкинлеге бар, олы яшькә иреште, эшкә барасы юк. Өстәмә нәфил уразалары тота, шушының шушы гыйбадәт белән Аллаһка якыная. Аңа җиңел бу уразаны тоту, кемгәдер авыр, Кемгәдер күп ашау кирәк, кемнеңдер эше күп энергия сорый, шуңа күрә ул бу гыйбадәт белән шөгыльләнә алмый, аңа авыр бирелә. Һәм авыр бирелгән нәрсәне без бик яратып бетермибез инде. Кемдер намазны ярата, намаз укырга мөмкинлеге бар, эшендә тәртип, эшендә укып алса да була. Күңеле ята, җиңеллек белән, аяклары бөгелә, яшь, сәламәт вакыт. Шуңа күрә мөселман кардәшләрем, Аллаһ Тәгалә төрле-төрле гыйбадәтләр белән безгә баетты. Һәм һәр кеше тормыш дәвамында шуның белән шөгыльләнеп, Аллаһка якыная ала. Ул бит тормыш дәвамында да үзгәрә. Яшь вакытым, намаз уку җиңел. Картаеп киттем, авырайды. Төннәр буе анда сәгатьләр буе утыра алмыйсың, хәлен юк, ниндидер авыруларым бар. Шулай бит. Яшь вакытта мөмкинлеге бар, хаҗга йөрдем. Хәзер картайгач, мәсәлән, байлыгым барлыкка килде, сәдака бирү белән шөгыльләнәсең. Шуңа күрә тормыш дәвамында без шушы мөмкинлекләребездән чыгып дүрт гыйбадәт белән шөгыльләнәбез. Һәм әйткәнемчә, Рамазан аенда инде без болар бу дүрт гыйбадәтнең барысын да арттырырга омтылабыз. Һәм мөселман кардәшләрем, бер кешенең гыйбадәте бер кешегә ошамый. Бер кешенең сәламәтлеге бер кешегә туры килми, бер кешенең тормышы бер кешегә туры килми. Һәм бер-беребезгә теге карарга ярамый. Ә, менә бу биш вакыт намазга йөри, бу тәрәвихка йөри, әнә теге йөрми дә, ул тәкъва түгел дип мондый нәтиҗәләр чыгармыйк. Һәр кеше үзенә ошаган гыйбадәт белән шушы Рамазан аенда Аллаһ Тәгаләгә якынаерга тырыша. Кемнеңдер өйдә балалары бар, бүгенге көндә әле семья алып барасы бар ашатасы бар ул инде тәрәвихада йөрергә э, мөмкинлек таба алмаска мөмкин шулаймы ниндидер пенсиягә чыккан хатыны белән икесе генә яши рәхәтләнеп ураза тоталар тәрәвихка йөри алар һәм ниндидер яшьләрне сүгү тәрәвихка йөрмисез дип бу дөрес түгел бу әйбәт эш түгел чөнки әйткәнемчә ул бер гыйбадәт икенче гыйбадәткә зыян китерергә тиеш түгел. Безнең өстебездә фарызларыбыз, бурычларыбыз бар һәм уйламаска кирәк, Аллаһ Тәгаләгә намаз, ураза, закат, хаҗ белән генә якынаеп була дип. Син әгәр дә семьяңны тәрбиялисен икән, семьяны ашатыр эчертер чөнки көне буе син эштә икән хәләл эштә, тырышасын, уразасын да тотасын, авырлыкларын үтәсен. Өйдә торган әби бабай белән ураза тоткан әби бабайның уразасы белән бүгенге көндә ниндидер тракторда, исте машинада да йөргән яшь кешенең уразасы авыррак үтә. Шуңа күрә бер-беребезгә игътибарлы булыйк, бер-беребезне тикшермик. Һәм һәр кеше үзе сайлап ала, нинди гыйбадәт белән ул якынаерга. Бәлкем ул уразасын тотыла, биш вакыт намазын укый, көне төне эштә. Белеп торыгыз, аның бу эше, ул шушы эш белән Аллаһ Тәгаләгә якыная, чөнки ул фарызны үти. Ә бер фарызга Аллаһ Тәгалә 70 тапкыр аннан да күбрәк савап бирә, чөнки ул семьясын туендыра, өстендәге бурычын үти. Әби-бабайның бурычы юк, Олы яшьтә ул инде үстереп чыгарган. Шуңа күрә, мөселман кардәшләрем, кайбер вакытта таза, сау әби-бабай ураза тота, ниндидер яшьләргә бәйләнә ураза тотмыйсы. Ә ул авыру. Бүген бит инде чагыштырып булмый. Яшь кешеләр шундый авыру булырга мөмкин. Шуңа күрә, мөселман кардәшләрем, Рамазан аена кердек дип, гыйбадәткә, бер гыйбадәткә бирелеп, икенче фарызларын үтәмәү, монда бәрәкәт юк. Монда гөнаһ кына була. Шуңа күрә Тырышыйк, гыйбадәтләр бик күп төрле. Шушы гыйбадәтләр белән Аллаһка якынаерга тырышырга тиешбез. Бер тапкыр шушы бер зур хадистә инде килә. Бер сахаба, зур сахаба Салман һәм Әбу Әддарда дигән болар инде зур сахабәләрдән булып торалар. Без беләбез, Мәдинәгә күчкәннәр соң шушы мусульманнар. Алар бер нәрсәсез килде. һәм араларын якынайту йөзеннән пәйгамбәр саллаллаху алейһи вәсәлләм мөселманнар арасында туганлаштыру оештырды. Һәрбер Мәдинәдә яшәгән, аның йорт, йорты бар, семьясы бар, бөтен нәрсәсе бар. Ул инде бер э, шушы э, күчеп килгән бер мөселман кеше белән туганлашырга тиеш. Ул туган шикелле, туган абый, энекәш шикелле алар туганлашалар, ә туганның хаклары нинди, бер-береңә ярдәм итәсен, малың белән бүлешәсен, менә шундый туганлашу булды. бик шундый яхшы бер гыйбадәт ие. Һәм менә бу ике сәхабә туганлашканнар иде. Ягъни алар бер-берсенә якын менә бер әнидән туган бала шикелле инде. Шундый якын туганнар дип аталдылар. Һәм бер көнне Салман шушы үзенең туганы дип әйтик, туганы Абу Дардага килде. Өйгә керсә күрде, Абу Дарданың хатыны йөри, тишелеп беткән кием, иске, шундый иске, фәкыйрь киемдә йөри, һәм сорады, күңелсез шундый, һәм сорады, нәрсә булды сиңа? диде. Шунда э, хатыны әйтте, синең туганың, ди, Абу Дарда, бу дөньядан ваз кичте инде, аңа бер нәрсә кирәкми бу дөньяда, ягъни ул гыйбадәттә хәл, аңа бер нәрсә кирәкми, диде. Ягъни Абу Дарда бирелгән иде гыйбадәткә, бөтен дөньясын ташлаган, төне буе ул йокламыйча намаз укып чыга, төне буе бер йокламыйча. Көне буе уразада, гыйбадәткә бирелгән. Хәм хатыны әйтте, ул мине дә ташлады. Анда күреп сорады бит инде, киемнәре җыртылып беткән, фәкыйрьлек. Ул әйтте, синең туганыңа бу дөньяда инде бер нәрсә кирәкми диде. Шуннан килеп керде Абу Дарда бу Салманга кунак итәргә ризыклар әзерләп кергән. Салман әйтте, Иптәшенә Абу Дардага әйдә, минем белән аша диде. Ул әйтте, мин ураза тотам диде. Көндез килгән иде. Шунда Салман әйтте, мин ашамыйм диде, әгәр дә син минем белән ашамасаң. Бу әлбәттә теге фарыз ураза турында сүз бармый. Ну, без монда төп мәгънәне аңларга тиешбез. Бу инде көне төне нәфил уразасы таха Рамазаннан тыш. Бу шундый вакытта килгән. Мин ураза тотам диде. Хәм ул әйткәч инде без беләбез, нәфил уразасын бозарга ярый. Хәм ул уразасын бозды, бергә утырып ашады. Инде алар бергә ашадылар, Абу Дарда да ашады, уразасын бозды. Һәм төн җитте. Төн җиткән иде, Абу Дарда намазга торды. Салман әйтте, йокла, ят, диде. Абу Дарда ятты, бераздан тагын торырга теләде. Салман яңадан әйтте, йокла, диде. Хәзер инде төннең бер өлеше калган иде, берничә тапкыр шулай Абу Дарда торырга уйлады, Салман аны яткырды, ят, диде, йокла, диде. Төннең бер өлеше торгач, Салман үзе әйтте, инде хәзер тор, диде. Һәм алар инде тәһаҗҗүд намазлары укыдылар, Аллаһ Тәгаләгә дога кылдылар. Шуннан соң Салман аңа әйтте, Дөреслектә, диде, Аллаһ Тәгаләнең үзенең колында хакы бар, диде. Шулай ук синең җаныңның да хакы бар, диде, синдә, диде. Һәм синең хатыныңның да хакы бар. Һәм син шушы хаклары булганнан тиешле дәрәҗәдә һәрберсенең хакын үтә, диде. Шуннан соң Абу Дарда пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәләмгә барып, бу вакыйганы сөйләде. Менә шундый вакыйга булды, дигәч, ул әйтте, Салман дөрес әйткән диде. Шуңа күрә, мөселман кардәшләрем, бүген инде тәкъвалыкка бирелеп, яшь кеше анда хатынын өйдә калдырып, балалар белән киттем мин мәчеткә, иктикаф кылам 10 көн буе. Сез анда теләсә нишләгез. Шулаймы? Өстендәге бурычларны ташлап, ниндидер гыйбадәткә бирелеп, хатынын ынтып, Хатынның хакын хакламыйча, балаларның хакын хакламыйча, эшләрен ташлап, мондый гыйбадәттә бәрәкәт юк, мөселман кардәшләрем. Син бер яктан фарыз уразадан тыш, инде фарыз гыйбадәттән тыш өстәмә нәфил гыйбадәтләр белән шөгыльләнәсең, ә шул ук вакыттан инде фарызны үтәмисең. Фарызны үтәмәүдә гөнаһ бар, нәфилне үтәүдә инде бу ирекле эш. Әгәр син инде харам эшләр эшли торып, нәфилне эшләп, монда бәрәкәт ирешә алмыйсың, чөнки фарызны ташларга ярамый. Беренче чиратта тормышта фарыз гыйбадәтләребез. Шуңа күрә бүгенге көндә бер-беребезне тикшермик. Бер-беребезгә ярдәм итик, бер-беребезгә дога кылыйк, игътибарлы булыйк. Төрле кеше төрлечә. Тәрәвихка йөрмәсәләр дә, инде начар күз белә карамыйк, а, бу тәкъва түгел, бу йөрми дип аңларга тиеш. Яшь кешенең бүген эшләре бик күп. Балалары, семьялары ишле кешеләрне, семьяда хакы бар, ашарга да пешерергә кирәк. Балалар да җылый, башка нәрсәләр дә бар. Балалар да бит бәйрәм җәй көне, аларында суда кыйнасы килгән мөмкин, шул эссе көнне. Аларны уйнатырга да кирәк, алар бит аңламый. Рамазан ае, мин ураза тотам, бәйләнмә әле миңа. Яки минем Коръән укыйсым бар, китеп тор әле дип, син аларны китерә алмыйсың. Бәлкем, Э, син э, синең шушы балаларың белән балаларга карата фарызыңны үтәвен менә сине җәннәткә китерә торган шушы рамазанның бәрәкәтенә ирешә торган саваплы эшләрендер чөнки иң беренче дәрәҗәдә фарызны үтәргә кирәк ә коръән уку нәфел шулай бит һәм фарызны ташлап нәфел белән шөгыльләнсәң монда бәрәкәт булмый шуңа күрә мөселман кардәшләрем бер Эшне берсенә зыян китереп, икенчесен эшләүдә бәрәкәт юк. Игътибарлы булыйк, Рамазаныбызны бәрәкәтле үткәрик. Кемгә нинди гыйбадәт җиңел, нинди гыйбадәт белән Аллаһ Тәгаләгә якыная, шуның белән Аллаһ Тәгаләгә якынаек. Э, шушы Рамазан артында булган бәрәкәтләргә ирешик. Шушы Рамазаннан чыкканда уразаларыбыз кабул булып, кылган изгелекләребез кабул булып, гөнаһларыбыз ярлыккан халда чиста пак булып, иман байлыкларыбыз белән шушы Рамазаннан чыгып һәм шул сәбәпле Шушы Рамазанның һәм уразаларның бәрәкәтен һәрберебез тормышларында тойса иде. Икенче Рамазаннарга хәтле безне изгелеккә этәрүче, гөнаһлардан саклаучы иман байлыклары булса иде.